Yɛda ne akuata gɔ me ho sɔpɛ me paa Yɛda Awurade ase sɛ wama ade pa soronko asan akye yɛ bio Animuonyam nka Awurade din mu Amen Abusuafoɔ mema mo nyinaa kye ɛma mo akwaaba soronko ɛba dwumadi a nhyɛ no soronko Kyerɛ w'adwen Akuata gɔ me na da biara mede dwumadie ho kyea me Na sɛ anɔpa duru sɛ di a, mm, na akua ta go. M'ani agye. Me ne me mpamfo ne abɛtena ha ne yɛdwodwo yɛn ho na nsɛm a ɛredi ahim wɔ social media so ne yɛde rebrɛ mo mako mako mako ne yɛkyerɛkyerɛ mu nyinaa kyerɛ mo. Obi bɛka sɛ, Ei, akua ta go, adɛn, worape anaa? Dabi, m'ani na agye soronko. Saa bere yi a meka sɛ me papa Prophet Michael Akoli saa bere wotow TV ho a wohyɛ me sɛ Nyankopɔn nhyira wo ne w'abusua. Yɛn CEO George Owusu-Ansah animuonyam nka wo din mu amen. Nyankopɔn nhyira wo kɛseɛ. Ɛnyɛ obiara na enya saa akoma pa yi sɛ merebie adwuma na ma employ nkurɔfoɔ ma wɔaba mu. Yɛse Nyankopɔn nhyira wo ne w'abusua nyinaa. Abusuafo ma wo nyinaa akɔ aba. Yɛgye so ma no. Onyansani ne manager. Na nɔpɛ mu eh nbrade mo da yie deɛ because mehu sɛ mo anim ayɛ hyɛnhyɛn fine ɔse hmm nsɛm ara nko Awurade te ase Awurade te ase Manager na wo te sɛn? Ah me Yesu adom o wakorakora yɛn. Ei yɛda Nyankopɔn ase na mo nim biribi Agyagoragya aba abɛkasa afa akristofoɔ ho na saa asɛm wei a mete yɛ deɛ me sɛ Kwiatagɔ me nko ara mentena so mede ba Na yɛn nyinaa yɛaba abɛbooboo ho, enti yɛbɛ, yɛbɛbɔ no tsew na yɛakɔ akɔhwɛ video no aba. Na yɛba a, yɛde mu nsɛm no ne mu nkyerɛmu nyinaa bɛbrɛ mo. Yɛnkɔhwɛ video no mmra. Anyame no yɛ hɔ bebree o. Israelfoɔ koraa Nyankopɔn no a obiara bɔ ne din no, ɛnyɛ ɔno na ɔbɔɔ soro ne asase o. Israel, Israel Nyankopɔn. Israel Nyame yɛfrɛ no Metatron. So it's different from God now. From God Almighty. Ekuro bia wɔ ne Nyankopɔn. Ghana fo wɔ Nyame. Nigeria fo wɔ mu Nyankopɔn. Togo fo wɔ mu Nyankopɔn. Eti kuro bia wɔ ne Nyame. Eti woduru China, ɔmo Nyankopɔn ɛfɛ ne Buddha.

the goddess of heaven malcolm pàtó o malcolm malcolm mi mi ma mi nka ahi o malcolm kò di nyame ẹfẹ ni malcolm ẹkyi ẹyẹ ẹkyiwadeɛ ma nyanko pɔn nyame ni ɔmo nka that means say they exist but god does not have any dealings with them. because he doesn't share n'animuonyam with anybody etu kinkan kyerɛwsɛm na ɔsɛ mo mmra ne mmɔ nipa si esuban ne yɛ sa so he was talking to other gods eti mmerɛ they deliberated it took a millennia before they created humans o oh. so wɔn esi ɛfɛ nsuo mɔ dabi ɔsi dabi yɛn fɛ nframa mɔ ɔsi dabi yɛde yɛn fɛ gya mɔ ɔsi dabi yɛde gya bɔ abɔfoɔ ti yɛn yɛn fa mɔ ɔsɛ de yɛn fa na teɛ.

you see you are confused who built the pyramids saa tɛm na crane ɛni hɔ saa tɛm na any form of mechanism ɛni hɔ ɛni bɛ pagya saa ɛti deɛ bɛ adi mu na pagya pagya nɔɔma no saa tɛm nyina na aliens wɔ hɔ aliens helped the egyptians build the pyramid do you know demons build the temple of solomon Yes, Solomon summoned demons to build a temple. Asimodis na na demons panyin a na odi ka wɔn si nyame asɔɔdan. Solomon had a ring which was brought to him by Michael from God. So Solomon could control every demon, every genie. So Solomon summoned demons, master builders. They, so they built the temple of God. nti na solomon hyɛ ring nti yɛfrɛ no ring of solomon agye obi a wasua adeɛ akɔ akyiri ɛna nim deɛ meka yi small small boys 23 22 they be they hey hey because sunday school yɛakyerɛ ne sɛ jesus jesus o oh, timo timo ɔdaa ɛno ana onim Wowɔ ha sɛ wo join movement wobɛbi ware about five wobɛtumi aware about five mm. awareɛ ni soro awadeɛ ni paradise mm. paradise yɛntwi wura nwuro ba hɔ yɛntwi masarati wɔ hɔ mm-hmm. mm. nti awadeɛ deɛ woyɛ bɛrima a ɛwɔ sɛ wowɔ bɛrima nti ɛne ɛbɔ ɔba ɛnyɛ ɔba nti deɛ ɛbɔ ɔbɛrima mm. nti bɛrima you have the right to marry as many women as you deem Wotie Agyagraja ne nsɛm no a wɔka no a, ɔse Akristofoɔ yɛde nnoɔma bi abebare yɛn ho dodo because sɛ wokɔ Japan a, ɔse wɔn wɔ wɔn nyame a wɔn som, wokɔ India wɔn wɔ wɔn nyame a wɔn som, na sɛ woka sɛ nyame a, adɛn nti na Akristofoɔ yɛde nnoɔma bi abebare yɛn ho, na ɔse asɔfoɔ no bi wɔ hɔ koraa mpo a, According to wɔn nsɛm no a wɔka no, wotumi te hu sɛ bi a woankɔ asɔre a wonnya sika anaasɛ wonnyɛ ɔdefoɔ anaasɛ biribi. Daabi da. Ɔse Japanfoɔ ɛsom eh, Shintoi. Ɔse wɔn nyame no yɛfrɛ no Shintoi. Nso hwɛ yiedie a ɛwɔ kuro no mu. Ɛnyɛ Jesus Christ na wɔn som no o. According to ɔno no, ɔse Saudi Arabia, wɔn nsom nyame. Nso ɔse they are one of the richest country ɛwɔ eh, wiase afanaa nyinaa. Na ɛno nso ɛ? Ne nsɛm no a wɔka no, ɛyɛ so confusing, woanhwɛ yie a wobɛtena ase ara wobɛdwen ho ara wonte nea ɔreka no ase koraa mpo. Wei deɛ mɛto ama manager fast, ɛnyɛ saa a me ankasa koraa Akua Tagor ɛbɛ confuse m'adwene. Manager wei deɛ brɛ mu ara kyerɛ w'adwene wɔ ne nsɛm yi a wɔreka yi ho. Yoo madam meda ase. Anɔpa nso deɛ woayɛ sweet. Yɛda Nyankopɔn ase. Ɛɛ sɛ madi kan aka sɛ sɛdeɛ Wasi ayɛ sweet nyɛ ɛyɛ a nea ahwɛ wɔn ayɛ sweet saa o nti bɛrima bi ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔba deɛ wɔn hmm. a ne ho yie paa because ɔnhwɛ nkansa n'ani sɛ deɛ esi abere no ɛnyɛ ketewa yɛda ase demo demo nso si n'ani abere paa yɛfiri yɛfiri fie ba na ɔka kyerɛ me hmm. sɛ akua meda ase na ɔne biribi maame nkyia bɔs nyame nhyira no paa san sɛ nneɛma a ɔde gu akwan mu no hmm. ɛnyɛ nneɛma ketewa wayɛ adeɛ wayɛ adeɛ mm. nyame hyira ne papapapapa na menkyia me maame ne me, me, me papa menkyia eh, mr fred eh, brother fred nyankopɔn nhyira no paa mm. na menkyia de mo adwuma hɔfoɔ nyinaa mekyia wɔ bia mekyia gyɛngyefoɔ nyinaa maame wonim mm. asɛm a papa no ka no ɛmu ɔwerɛm mm. ɔn sɛ ɔmo ankasa no wɔnim kwan no a nnipa bɛfa so de ɛ ɛ ɛde ayɛ yie mm. but wɔmpɛ sɛ wɔbɛkyerɛ. Oh, okay. hwɛ ewiase no a yɛwɔ no sisi a ɛyɛ wiase a yɛwɔ yi ɔho asɔfofoɔ no bi wɔnim tumi a wɔde yɛ adwuma mm. meba mebɛbobɔ tu ɛɛ eh, ɛdin eh, bi akyerɛ wo ɛɛ mm. yɛwɔ sam tumi bi wɔ hɔ a wɔfrɛ wɔn abɔfoɔ. Ebi din ni, Beelzebub, yɛwɔ Azazel, yɛwɔ Lilith, yɛwɔ Leviathan, ɛne yɛwɔ Asimodeus. Wɔn nyinaa wɔn wɔ mu. Wɔn nyinaa obiara yɛ honhom a wɔyɛ n'adwuma. Si wɔn ho. Ɛne yɛwɔ Lord Lucifer a wotumi frɛ no Hail Lucifer. Wote aseɛ? Saa wei nyinaa yɛ tumi a ɛwɔ wiase a yɛ yɛde yɛ adwuma a wobɔ wɔn din. Wɔn yɛ abɔfoɔ. Wɔn yɛ ɛɛ yɛ wɔn frɛ wɔn abɔfoɔ. Mm. Wɔn frɛ wɔn abɔfoɔ. Okay. Nti wokɔ ne hɔ na ɔreyɛ adwuma ama wɔn na ɔbɔ din na wonim sɛ bi a. Ɔka tons. Wote aseɛ. Mm. Ɛnso so no wonim asɛm a ɔreyɛ dɛ yi ɔreka. Ɛkyɛn da bi a yɛn a yɛka sɛ ɛyɛ a yɛmma yɛn ani nna hɔ. Sɛ wo som Nyame na sɛ wo se wo som Nyame nokware mu a, som wo Nyame nokware mu. Ɛmfa w'ani nto nnipa so. Bible no koraa aka sɛ nnipa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛdi wo hwammɔ. Wote aseɛ? Eti sɛ wode wo ho to ɔsɔfo so bebree a, ɔsɔfo no owu a bɛyɛ dɛn? Ebi ne sɛ, papa yi wabɛtena ase, woahu asɛm a ɔreka. Seesei ɔbɛ sɛ ɔkyerɛ yɛ sɛn? Ɔyɛ, ɔyɛ, ɔyɛ, ɔyɛ Nyamesomni, anaasɛ ɔyɛ Kristoni. Ɔno, ɔsee ɔnyɛ Kristoni. Ɛhɛ. Ɔkaeɛ sɛ, Me deɛ, menyɛ Kristoni. Enti seesei, ɛdeɛ adeɛ, ɛ, ɛ, ɛ, adwuma bɛn na seesei ɔreyɛ wɔ wiase ama, ɛyɛ, ɔman Ghana, anaasɛ wiasefoɔ nyinaa ahu no? Wote aseɛ? Ɛkwan no wɔ hɔ, ɛkwan no a ɛwɔ hɔ no a ɛsɛ sɛ yɛfa so no a yɛde yɛ yie no, ɛwɔ hɔ. But ɔmo nkyerɛ yɛn. So wohu? Ɔmo nkyerɛ yɛn. Ɛna ɔmo nam ɛɛ eh, Bible na yɛde Bible ne daadaa yɛn na ɔmo ɔmo na yɛde Bible daadaa yɛ o. Mm. A Bible no wobɛtumi aredi, wobɛtumi atena ase abɔ mpaeɛ a ɛno nso wo nso wo gyidie ne sɛ mekura ba nsuo wei. Me gyidie ni o, mekura nsuo wei, na meka kyerɛ nsuo wei sɛ, Merekɔ adwuma, mehia sika, enti merekɔ yi, ma mennya sika, na mede me werɛ, metu me werɛ nyinaa hyɛ nsuo wei mu a, mekɔ a mɛnya sika? Dabi da, because Menya. Bible na wokɔ a bɛnya sika, Ah. because wode w'ani ato so nti no. Wei, But Bible nso se ma yɛmfa yɛn ani nto tie, Tie, ɛna mekyerɛ wo sɛ yɛwɔ ahonhom bebree wɔ wiase. Nyɛ sɛ wo gyidie. Me gyidie ni. Nyɛ sɛ w'ani na wode ato so. Dabi, me gyidie no no. Okay. Me me gyidie nsɛ nsuo wei. Okay. Me kasa gu so na me de si hɔ na me kɔ a, me me kɔ adwuma mu a, ɛyɛ den a ɛwɔ sɛ me nya sika. Oh, okay. By hook or cook, ɛwɔ sɛ me nya sika. Okay. Si wɔn ho. But wɔn nkyerɛ yɛn. Wɔn nkyerɛ yɛn a wɔn de yɛn nenam kuntun ase na wɔn nenam baabi na wɔn yɛ sɛyi na wɔn de yɛ fa ha na wɔn de yɛ fa ha na wakɔ wakɔ yɛ mɛsi adwuma na kakra a wɔnya no wɔsan de akɔto ɔfin so wɔn mm. na wagye na wakɔdwɛ ɔse ɛɛ eh, ɛka eh, nsɛn odiifoɔ de di wɔn adwuma ho wɔn ahoɛ de di wɔn adwuma ho. bana nim sɛ ɛnyɛ asɔfoɔ no nyinaa na ɛkyɛ sɛ prophet daddy god bless you michael akoli me papa no di yɛ ɔno deɛ ɔkyerɛ wo kwan no Saa papa no deɛ nyankopɔn nhyira wo bebree papa. Ɛnna nyame nhyira no sɛ ɔkyerɛ kwan nti kwan pa na ɔkyerɛ no ɔnkɔ so ankyerɛ yɛn. Esan sɛ asɔfo no bi mo deɛ nyame anim no kure ni ɔma daadaa yɛ akyɛ. Ɛnyɛ ka ka ɛdan efie sisi ne ade ade no sister ɛnyɛ easy o. But sɔfo bi fie ɛyɛ bɛɛ deɛ ɔwɔ hɔ deɛ ɔwɔ hɔ ɛna ɛwɔ wiase. Hwɛ ka sɛ asɔfo no ebi deda mu. Na hwɛ asɔfo no bi nso, wɔte moto so, ebi twi bicycle, ebi nam fam. Mm. So wate aseɛ? Asɔfo no bi koraa wɔn kɔ anam kaa akyi ntutuo koraa ɛkyɛn wei. Ohun, mm. wodi n'akyi pɛ no asɔ ɔhene mm. because wɔn ayareɛ. Mm. Ɛnyɛ wɔn a. Mm. Wɔayɛ na ayɛ sɛ ɔyɛ adwuma ama nyame. Saa. Wote aseɛ? But ebi mo. Odi nokorɛ. Ebinom di nokorɛ, ebi nso nni nokorɛ. Enti yɛsrɛ wɔn, Agyagoraagya, yɛsrɛ wo, ɛkwan no, ɛkwan no, wo deɛ kyerɛ yɛn na yɛn nso yɛmfa so bi wo ayɛ. Kyerɛ yɛn deɛ woreyɛ no. Seesei woama yɛahu because wo, wo, wo interview obiara woka sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ wo ankasa w'akorakoa a wodi n'akyi, odi w'akyi koraa no, wobɛkyerɛ no wo, wo, eh, wo secret. Na yɛ sɛ secret bi wɔ hɔ but wonkyerɛ obiara na akora no ɔdi w'akyi na wankyerɛ ne secret no wonim mm. sɛ wonni hɔ nom akora no ɔbɛbrɛ saa ohia biribi nti na obedi w'akyi eti ɛkwan a wɔfa so wafa so de anya osika wakora bi a odi w'akyi biara no bɔ mmɔden ara na kyerɛ no Bɔ mmɔden ara na kyerɛ no na wakora no, ɔno nso so ɔnyɛ yie te sɛ wo ara. Wei deɛ sɛnea manager ɛreka no ei manager wei deɛ oniberesɛm paa o onyansani wei deɛ mɛto ama no akyerɛ w'adwen. Awurade nhyira wo. Edi kan mekyea m'abusuafoɔ nyinaa na mekyea me papa Bishop Kwaku Opoku Sarpong ɔwɔ Pankrɔno Atimatim road no so. Afei nso mekyea yɛn panyin a ɔwɔ fie ha. Ɛne wɔ kɛse ɛwɔ fie ha nyinaa, ahwɛfoɔ a wɔn hwɛ yɛn, wɔn a wɔn dɔ yɛn ne wɔn a wɔn nnɔ yɛn nyinaa, ɛkyea obiara. Ɔsɔfo Kofi Domfɛ, wo nso mekyea wo. Ben Otu, mekyea wo. Solasty, wo nso mekyea wo anɔpa yi. Ɛɛ, nsɛm bi sɛ yɛ a na m'ani agye. Ɛsiane sɛ nsɛm bi sɛ ɛboa ma nipa ɛkɔ nkan, na ɛboa ma nipa ɛtu mpɔn wɔ abrabɔ mu. Gye sɛ deɛ ɔmpɛ akyire akwan ahwehwɛ. Na number one question a mɛbusa wo ne sɛ, so yiedie nti na yɛte asɔre anaa? Anaa yiedie nti na yɛte asase yi so? Number one. Ɛyɛ a munsusu mma yɛnka nsɛm bi dodo anaa yɛnnye nsɛm bi nni dodo. Saulo deɛ wabɛkyerɛ n'adwene o. Wakyerɛ n'adwene, ɔnyɛɛ mistake da koro koraa da. Ne wiase wei no, sɛ wowɔ hɔ na woammu w'ani anyɛ den, wowɔ hɔ na woansua adeɛ, da biara da wobɛyɛ akoa. Hmm, da biara da wobɛyɛ deɛ bɛn? Wobɛyɛ akoa. Nti wowɔ hɔ a, Bɔ wo ho so na sua adeɛ na kɔ w'anim. Mfa w'ani nto obi so. Wote aseɛ? Hwan ne Nyame? The question number one, deɛ ɛhia paa kane a ɛwɔ sɛ wohunu paa ne saa adeɛ no. Hwan ne Nyame? But according to ne nsɛm no, ɔse, Koro ɛna sɛ ɛɛ ɔman biaa ɛwɔ ne nyame ɔsɛ nyame no deɛ yɛwɔ ɛnyame bebree ɔman biaa ɛwɔ ne nyame. Menni problem ne saa asɛm no ɔkaeɛ no menni problem and it's true sɛ wote aseɛ even yɛnhwɛ adeɛ wɔ Ghana wonim sɛ Ghana ha a yɛte yi yɛwɔ tribe bebree nso aduane a yɛdi nyinaa yɛdi frɛ o but yɛwɔ tribe biaa ne aduane a ɛyɛ n'aduane. Wote aseɛ? Yeah. Wokɔ tribe biara no a, ɛwɔ nnwuma a Nyame hyɛɛ da de ma wɔn wɔ hɔ. Mm. Enti nyɛ nwanwa sɛ ɔse kuro biara wɔ ne Nyame. Ba adeɛ baako a wiase yɛhwehwɛ ne sɛ, anaa nipa hia ma wo ne sɛ, adeɛ a ɛboa wo ma wotu mpɔn ɛne yɛhwehwɛ akyire akwan. Saa. Anaa deɛ meka wote aseɛ? Sa paa. Ɛneɛ wɔ biribi te sɛ yɛka sɛ nyame no gu ahodoɔ, obiara ne ne nyame, obiara ne ne nyame, ne nyinaa kɔwie baako. Ɛsiane sɛ wokɔ mu a yɛwɔ woba Ghana yɛwɔ ahemfo ahemfo ahemfo ebi a nkraman mu a baa wobɛhu sɛ na ne nyinaa kɔwie ɔmahene no so. Ɛnyɛ saa? Enti sɛ wotumi bɔ wo ho mmɔden wɔ asetena mu na sɛ wotumi wurawura na wokɔ na akohu ɛɛ ɔmahene no a, ɛbɛyɛ kakra wokɔ no hɔ a wonsi ɔhene biara so na wakɔ. Mm. Wokɔ no hɔ straight. So wo sɛ deɛ si teɛ saa na ɛyɛ a na ɛteɛ. Enti wontumi nka sɛ ɛɛ ɔman biara wɔ ne nyame anaasɛ wɔyɛ sɔfoɔ enti no wokwatiri no, wontumi nkwatiri no. Ɛna adeɛ baako ne sɛ nipa biara wɔ hɔ a sua adeɛ. Woansua deɛ da biara wobɛka akyi. Bɛyɛ woyera koraa. Sɛ wote ase? Nneɛma mmiɛnsa pɛ na ehia ma nipa, na saa nneɛma no Awurade amfa anhyɛ obiara nsa. Nneɛma three ɛna Awurade Nyankopɔn hunu sɛ saa nneɛma wei deɛ ehia ma nipa. Ɛnni hɔ a nipa nnya ahotɔ, nti ɔde w'adeɛ hyɛɛ wo nsam. Sɛ nneɛma mmiɛnsa no bɛtumi abobɔ so. Mebɛkyerɛ na na mete a mɛyɛ dɛn? Mekyerɛ wo, ɛyɛ homeɛ first, homeɛ, second nsuo, deɛ ɛtɔ so yɛ aduane. Saa nneɛma wei, sɛ nipa wonni bi a, wontumi ntena ase. Ɛno nti Awurade nso yɛɛ no sɛ ɛho nyɛ dene to the extent sɛ wonni sika koraa daa dɛn wobɛnya bi. Yɛntɔn. Na sɛ yɛtɔn koraa no a, ɛkwan bi a ɔbɛfa so a ɛnyɛ obi na ɛde bɛma wo no, wo nsa bɛka bi. Ah, ɛna nka mba bɛka no because woka aduane ka ho. Aduane nso deɛ woamfa sika nkɔtɔ a, ɛbɛsi dɛn na woanya aduane adi? Ɛno nti na yɛdua no. Yɛdua. Ntsi sɛ wobɔɔ woho mbɔdzen nko ara dɛ wonnyi sika koraa no a, wokɔr, wofaa efikyir hɔ a, wobɔhu dza wɔbɛkɔ no abɔwfrɛ esi hɔ. Wofaa efikyir hɔ a, wɔbɛkɔ no ankaa esi hɔ. So atse aseɛ? Ntsi saa nneɛma no nyina wɔyɛ maa hɛn kwa. Sɛ nka ɛkɔyɛɛ nkorɔfoɔ bi deɛ a te sɛ deɛ ɛɛ yɛde nneɛma bi ahyɛ nkorɔfoɔ bi nsa bi te sɛ what ɛɛ light bay ɛne saa nneɛma nneɛma no a nka anka nkorɔfoɔ bi bɛwu. Saa because sɛnea woka yi. Obi yare koraa na sɛ ɔkɔ hospital koraa mpo na sɛ yɛde ɛ oxygen. Esi ne so a, ɛyɛ a ho asɛm te sɛn? Ɛnam so ma me nua baako wui wɔ Sirim. Obi a ɔno no wɔyɛ driver ni na ofiri Ano akɔduru Sirim na yare ataake no, wɔde no kɔtoo hospital. Yɛde no kɔɔ hɔ a ohia oxygen a, wɔse obiara ntumi mfa hos. Doctor no nso nni hɔ. Na kyerɛ sɛ ade no da hɔ a mfasoɔ biara nni so. Wɔyɛ maa no wui. So ahu? Enti ɛwɔ nneɛma bi a ɛno deɛ ehia ma nipa paa. Ɛno nti Awurade amma na anhinta nipa anaasɛ ankɔhyɛ obi nsam a wohia bi a, gye sɛ yɛka sɛ kari biribi bra ansa na yɛde ama wo. Gye sɛ woyɛ w'adwene sɛ wo deɛ biribiara mfa ho, wompɛ akyiri akwan, ɛnna yɛbɛkum. So ate aseɛ? Ɛnti na wobɛhu sɛ ɛkɔm de no a meka kyerɛ wo sɛ akua nnɛ ɛkɔm de me a wobɛhu sɛ ɔtow bɔtɔm ara. Eno ho atimoɔden mmɔ me. Oh ma me twenty peso mfa ntɔ nsuo. Ɛnso wonim sɛ se yɛ kɔm a nka nsuo ne adeɛ a ɛwɔ sɛ ne boɔ yɛ den paa. Ka ɔsɛ nsuo yi wotɔ nsuo a nka wotɔ nsuo bɛ ɛfiri one million kɔ bɛ nsuo yɛ sɛ twenty pesos. Saa na awurade yɛ adeɛ. Okay. Eti saa nneɛma no ɔde ama wo no ɛkyerɛ wo sɛ wei ne na ɛbɛtumi akura wo nipadua no hmm. na wonya bi wie a wankasa fa wo nyansa ne wo nimdeɛ ɛpere yiedeɛ. Okay. Yiedeɛ ɛnhyɛ obiara nsam ɛhyɛ waa wo nsam. Enti sɛ woamma wo ho kwan amma wo wo nipadua no amfa anyɛ biribi a, da bia wobɛyɛ akoa ma obi. Sɛ ɔde aseɛ, ɛna deɛ ɛyɛ a ne yɛ ka sɛ asɔfoɔ asɔfoɔ no, woyɛ dɛn a woyɛ dɛn a wohyɛ sɔfo no ase. By sɔfo no ka akyerɛ wo sɛ ɔnkyerɛ wo ne secret no ɛ, nyame kora ɔnkyerɛ secret. Obia ne wɔbɛkyerɛ ne ne secret sɛ wei na ma meyɛ yie, wei na ma mekɔ nkan. Gye deɛ ɔdɔ no ɛna ɔde secret no bɛma no. Enti obiara obiara bɛwu a na ɔde ne secret anaa sɛ. Ɛno na yɛ a mprɛn pii nkorɔfoɔ ka no kii. Ahaa nipa biara ɔnni saa adeɛ no bi a wontumi nkɔ nkan. Na sɛ wotaa tɔn nso a yɛbɛyi wo aseɛ twereɛ. Enti papa biara koraa bɛwu a na ɔkyɛ na na ne will. Wei yɛ ɔdea wei yɛ ɔdea wei yɛ ɔdea. Ɛnte saa a yɛbɛku ato atwene ntɛm. Enti adeɛ bi wɔ hɔ a yɛnka. Esiane sɛ wɔda wo ano no, ne deɛ ne sɛ ɔpagya a ɔhwɛ sɛ obiara ho bɛtɔ no, hwɛ sɛ obiara ho bɛtɔ no. Enti wɔbaa bɛfiri hɔ akɔ no, na wapɛ baako a ɔno nso nim deɛ ɛte sɛ hɔ no, ɔyɛ asutie maa no, na ɔde no ada mo nyinaa mo ano. So ate aseɛ? Nti Yesu ɔkɔ, wɔamfa n'akyi anya, ɔde n'akyi gyae. Oh. Yesu kɔ nti na ɔde n'akyi gyae Peter. Sɛ nti wo ti wɔ yi woyɛ onyame kwame yɛ nyame mimi yɛ nyame so ada deɛ ba ne nyinaa kɔ wie otumfuo nyankopɔn so ne nyinaa kɔ wie otumfuo nyankopɔn so nti sɛ wo nante awurade akwan so na me nante awurade akwan so na kwame nante awurade akwan so a ɛno nkyerɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ nhyira bɛkɔ akɔyɛ baako ɛnyɛ saa na ɛteɛ Wobɛtumi adi Awurade akwan so, ɛbɛhia wo. Wote aseɛ? Ɛna mɛtumi adi Awurade akwan so, mɛpagya. Mm. Wobɛtumi adi Awurade akwan so, wobɛpagya kakra. Enti no ne nkyerɛ sɛ, sɛ wodi Awurade akyi a, ɔsɛ tenkyene atwan. Yɛyie. Sɛdeɛ wɔ asɔfo bebree ɔmo di nokorɛ ma Awurade paa. Mm. Adɛ na ɔmo de ɔmo ne da kaa mu. Anaa wofi sɛ ɔmo de ɔmo kɔ asɔre ɔmo nye correction. Mm. Ɔmo gye correction. Enti ɛyɛ adwene ne nyansa no. Ɛna ma obi kɔ n'anim. Ɛna ma obi pagya. So ɔte aseɛ? Wo kan Bible a, David wankɔ school da. David wansi school dan mu da. Yɛde no kɔtoo kwaeɛ mu. Ɛhɔ na ɔhwɛ nnwan. Forest koraa no nka nsa because yɛ kan yɛsɛ asisire ne agyata nyinaa gu hɔ. Na ɔte hɔ na ɔhwɛ nnwan. Ɛhɔ na na ɛyɛ ne classroom. Ɛnso ɔbɛpagya ayɛ kɛseɛ. Ɛnyɛ biribiara sɛ adwene a na ɛkuta no ne sɛ mmoa no yɛde ahyɛ ne nsa no ɛno ne n'adeɛ a ɔyɛ dɛn? Ɔhwɛ so. Nti ɔmma kwan sɛ saa adeɛ no ɛnyɛ basaa. Enti ɔyeree ne ho hwɛɛ so yiye no, ɛma Awurade behui sɛ, No, saa akoa wei me de nnipa mma hyɛ ne nsa a, obetumi ahwɛ wɔn, enti na ɔde no bɛyɛ ɔhene. Enti biribi ketewaa bi a ɛbɛba abɛhyɛ wo nsam no, wo deɛ ɛne sɛ wobedi no koraa ma saa adekodeɛ no, na wobɛyɛ no yiye. Enti sɛ woyɛ ɔkyeman a, wowɔ ɔkyeman a ɛyɛ no yiye. Sɛ woyɛ no yiye a, w'ani bɛba ho so no, na yɛabɛfa wo ɔkyeman sɛ bɛsene kɔhwɛ ɔmanpanyin nnoɔma so. So ɔte aseɛ? Wohyɛ kwaeɛ bi mu o, ne yɛabɛma wo so de wo akɔ casting sɛ, a, yɛate sɛ wodi nokorɛ pa ara, enti yɛrepe obi ama no ahwɛ nnoɔma wei so, bɛsrɛ Nanso mɛtie wo nsɛm no a, wo nnwuma pa. Wo nnwuma pa na ɛde, ɛpagya obi. Enti wo pa, hwɛ asɔre mu, before sɛ obi bɛtumi, ada, asɔfodwuma no, asɔfodwuma, yɛsua. Obi a ɔse ɔyɛ ɔfrɛ, ɔfrɛ wɔ hɔ, ɛna osua nso wɔ hɔ, ɛna ɔpɛ nso wɔ hɔ. So ɔte aseɛ? Nyɛ biara na Awurade de bɔɔ no. Yɛ obi wɔ hɔ a ɔde yɛ somaa no firi soro sɛ ɔmmɛyɛ kɛkɛ. So ɔn sɛ deɛ ɛsi deɛ no? Nti mesrɛ wo, ɛma mo mfa nhyɛ mo tirim sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ nkan a, obi wɔ obi wɔ hɔ apɔ akɔtam 10 billion fa kura no sisi a, so obetumi ahandle a? Nti saa nipa no ɛyɛ deɛ bɛn? Nti yɛ nkyerɛkyerɛ kakra, kakra, kakra saa kɔpem sɛ nipa no bɔ saa fidi wayɛ matured. Ɛno no nyɛ wo koraa na wabɛtam ahyɛ ne nsa, Awurade ankasa ɛbɛtam ahyɛ ne nsa. Na munyaa sɛ asɔfo a edi yie, asɔfo na wɔanni yie anyɛ dɛn? Wɔanni yie anyɛ asomdwoe a wo ho bɛyɛ dɛ atɔ wo. Sɛ wote aseɛ? Ɔwɔ sɛ wɔdi yie. But adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ, wɔnfɔɔso obiara da, wɔntumi ntoto obiara bɔtom, ɛna wɔntumi nnyere obiara. Mokɔ a, yɛ, yɛkyerɛw sɛ ɛnnɛ yɛbɛbɔ afɔreɛ. Wowɔ bi a, yɛpɛ one million. Wowɔ bi a, na wɔatam kɔ. Yaw. Wonni bi a. Yaw. Wonkɔ asɔre a sɔfo no gye force ɛma amanfoɔ bɔ afɔreɛ da. Asɔre biara ni hɔ. Me ma kɔ bi da. Ɛna ɔyɛ ɛdɛ. A wonni bi. Mhm. Sɔfo no nni bi kora ɔse pɛ bosea fa yɛ bi. Na sɛ ɔaka sɛ pɛ bosea na fa yɛ bi a. Ɛno no hɛ hɛ. Pɛ bosea fɔs fa yɛ bi. Tie maame kyerɛ wonim deɛ nti a woankɔ sukuu a wo maame ne wo papa boo. Dabi. Wonim wo daakye sɛ sɛ sukuu no wokɔ a ɛbɛboa ama wo wopɛ adwuma ayɛ a ɛbɛyɛ simple ama wo. Basa nyɛ obia nso na sukuu boa no. Ɛno ne problem no wohu sɛ nti nso ɔɔbo wo but tie ɛnyɛ adwuma biara na wokɔ sukuu a ɛma wodi yie but sɛ wokɔ sukuu a ɛboa ma baabi wɔ hɔ a nka wontumi nwura nti sukuu no bɛboa ama wo adwuma bi a ɛkuta a wobɛtumi awura hɔ. Wei deɛ sɛnea So wɔn ate aka no aseɛ? saa paa na yɛka sɛ wei deɛ yɛ yɛkɔ so aka a yɛnsɔre so ɛbrɛ no nso kɔ ara na ɛkɔ.